Ċiki ċiki ċi, ċiki ċiki ċu, kif aħna nilqakom għal episodju ieħor mit-triq tagħna din id-darba ħanitkellmu dwar triq il-ferrovija il-qadima li tibda minn hawn Birkirkara u tibqa' sejra sa
u tibqa' ġejja sawnek saħal Balzan. F'Malta hawn diversi toroq imsemmija għall-ferrovija, bħal Triq il-Ferrovija, Triq il-Ferrovija il-Qadima jew l-Antika u Ġnien l-Istazzjon. Imma llum biex naraw kemm in-nies jafu dwar Triq il-Ferrovija l-Antika ħa mmorru Triq il-Ferrovija l-Antika, U ħa nagħmlu iċ-ċuċċu kwiz!
U l-ewwel mistoqsija ħa tmur għand x'ismek? Charles Mahoney.
Mela Charles, ħa nsaqsik, all right? Għaliex il-ferrovija kienu jgħidulha l-vapur tal-art? Ħantik l-options tajjeb, one. Għax ma kinetx iddurilhom il-kelma train, għax ma kienx iddurilhom il-kelma train, għax il-magna kienet taħdem bil-fwar u bit-Taljan jgħidu li vapore u minn hemm ġiet il-kelma vapur. Diki, ma tix tisma' l-aħħar waħda? Bravu, proset, ġibta tajba, proset. Train jew ferrovija bil-Malti nirreferu għalih bħala il-vapur tal-art u dan għaliex il-kelma Vapur ġejja minn vapore, fwar. Għaliex? Għax is-sistema tal-magna kienet propju taħdem bil-fwar. Kemm kellha b'kollox magni jew lokomottivi l-Ferrovija ta' Malta? Moħħkom hemm. Wieħed. Ħamsa jew inkella għaxra, tistgħu titkellmu bejnietkom. Magna waħda, eh. tikkonferma. Eh. Ħażina kella għaxar magni! Għaxra! Għaliex għaxra, li ma lajt lebda ah. ferrovija b'għaxar magni kif? Li kellhom għaxra bħala kellhom għaxra biex jażlu minnu. Ah, Min tibetlix biex tażlu sijab. Għanejlek għanna notar kellem lilu. Kellem lilu, Paul Gallia jismu. B'kollox kien hemm 10 magni. Ħamsa tal-għamla Manning Wardle and Company Limited, kien hemm waħda tal-għamla Black Horton u kien hemm erba Bayer Peacock and Company Limited. U numru ta' snin ilu il-Malti Packaging Limited għamlu wkoll Rikostruzzjoni bil-kartun tal-lokomottiva numru seba', Beyer Peacock and Company Limited. Taf li din hija triq il-ferrovija l-antika sewwa, minn hawn kienet tgħaddi l-ferrovija. Issa, kemm il-vagun kellha l-ferrovija? Tinkwetax?
Ħdax, tlieta u tletin jew ħamsa u ħamsin? Ħdax. Aah, tlieta u tletin kellha l-first class, l-ekonomi naqra minn kollox. Tajjeb. Grazzi, sinjura. Kompli lustra, kompli. B'kollox kien hawn tlieta u tletin vagun li kienu jvarjaw bejn first, second u third class. Kien hemm ukoll vaguni oħrajn li jissejħu tal-ħaddiema u kien hemm vagun speċjali li kien il-vakun tal-gvernatur u jiena qiegħed hawnhekk bil-biljett b'kollox fuq it-third class. Meta beda s-servizz tal-ferrovija l-antika, antical options, antical options. Fit-28 ta' Frar tal-1883, fit-19 ta' Marzu tal-1900,

Ħadtuk hugshot. Kien proprju it-28 ta' Frar tal-1883, fit-tlieta u nofs ta' waranofsinhar, fejn tela' il-vjaġġ inawgurali, vjaġġ ta' 25 minuta li mill-Belt wassal proprju għall-istazzjon ta' taħt is-Saqqajja, jew inkella Notabile Station. Fuq il-vapur tal-art kien hemm l-aqwa nies ta' dak iż-żmien, anke l-Gvernatur, Sir Arthur Borton,

Jew 31 ta' Diċembru 1940. Tik tok, tik tok. 35.
Kemm jaqgħu rajtha mmarkata? Ejwa! Qed fotti! Fottitni! Soqleb! Mhux veru.
Stenna, ma Mhux tgħidx veru. il-verità għax Le, għalti- veru. Issa, Kien propju il-31 ta' Marzu tal-1931 meta minn hawnhekk mill-Museum Station telaq l-aħħar vjaġġ li mar sal-Belt Valletta. Tajjeb illi ngħidu illi kien hemm l-aħħar vjaġġ tal-vapur tal-art dakinhar għaliex is-sena finanzjarja Ingliża tispiċċa fil-31 ta' Marzu. Mill-Museum Station ukoll kont tista' tgħaddi minn dan it-tunnel illi jibqa' jieħdok taħt l-Imdina u tkun tista' tibqa' għaddej bir-rotta tal-vapur tal-art. Il-vapur kien jgħaddi wkoll minn mina oħra illi kienet mill-Furjana għall-Belt. Taf illi s-servizz tal-vapur tal-art kien jgħaqqad il-Belt tal-Imdina mal-Belt Valletta minn kemm il-stazzjon kienet tgħaddi matul ir-rotta, tnax, ħdax jew għaxra? Ma nafx. U inti tfaħħal saqajja, Sinjura. Tnax.
Ooh! Għaxra, għaxra! Minn tarf sa tarf tar-rotta tal-vapur tal-art kien hemm b'kollox għaxar stazzjonijiet. U bħalissa proprju qegħdin fuq l-embankment ta' Ħ'Attard illi għadu kemm jiġi irrestawrat. Tajjeb li ngħidu li ftit 'il bogħod minn hawnhekk hemm l-istazzjon San Antonio illi kien jirkeb ukoll fiha l-Gvernatur. Imma Paul Galea minn The Malta Railway Foundation ħajkun qed jispjegalna matul it-triq tagħna imma minn wara l-persjana matul il-ġimgħa fuq ir-rotta kollha li kien jgħaddi l-vapur tal-art minnha.